Эмээхсиннээх оҕонньор былыр бу күн сиригэр үүтээн-дуоһумун туттаннар олорбуттара үһү дииллэр. Кинилэргэ баар эбит киэбин таһынан киһиргэммит куччугуйкаан кырачаан куобах кутуруга уолчаан. Биирдэ кини аҕата туһах кэрийэ барбыта. ийэтэ чугас ойуурга амынньыардыы тахсыбыта Бараары туран кинилэр уолларыгар этэллэр «Сэрэн куобах кутуруга, үүтээҥҥиттэн барыма, ыт кус кэлэн баҕар ытыран илдьэ барыаҕа, күүстээх силлиэ холоруга көтүтэн ыраах бараҕыаҕа». Оттон куобах кутуруга ону истэ сорумматах, Быыкайкаан курун ылан быакаччы эриммитэ уонна халҕан хайаҕаһын кырыарбытын тоноон баран кыһаммакка тахсан барар. Сэр-дойду киэҥин сөҕө кини тула көрө-көрө ырыа ыллыыр. Аар татай мин диэтэх киһи арай тайах кыыла таныытыттан, адьарҕа эһэни арҕаһыттан хостохпуна эрэ бука суоттаныаҕым бултаабыкка. Онтон доҕоор эмискэ хантан кэлтэ биллибэккэ көмүскэ дохсун холорук түспүтэ, куобах кутуругун көтүппүтэ. Көтүппүтэ үһээ-үһээ өндөл халлаан оройугар, өспүтэ өркөн күнэ куттаммыт куобах кутуругар. Биирдэ өйдөнөн кэлбитэ, уорҕаталах баарыгар ыйанан хаалан баран араарынаары мөхсө сатыыр. Көдьүүһэ суох сэниэтин, күүһүн күдэҕин эрэ барыыр. Муҥур киһиргэс да буоллар, муҥатынар онно туран. Үтүөкэннээх уол оҕо өлөр-хаалар күнүм кэллэ. Ийэм аҕам тылын тоҕо истибэтэх бэйэм буолла. Сэниэтэ эстэн сылайан, нухарыйан барбыта. Чысхаан тымныы кырыатынан тыйыстык хап ылбыта. Онтон арай сүрдээх сылаас сиккиэр тыл илгийбитэ, аарыма атыыр тайах кэлэн киниҥнибит ыарҕатын быһа тардаат ньимилдьитэн уобан ыстаан барбыта. Биирдэ өйдөммүтэ ытыстаһынар хараҥа, хайыы үйэ киирбит этэ, аарыма тайах куртаҕа. Тахсар сирин кини көрдөөн хаамматалыыр да булбат, Быһахтааҕын кини өйдөөн кутурукчаан ыллыы-ыллыы курта хайа анньар, тайахтыына хараарар. Үөрэн-көтөн онно кини үҥкүүлээн дэгэйбэхтиир. «Көрүҥ бу эр киһини, бултаабытын» диэмэхтиир. Дьэ ол сылдьан саныы биэрэр, дьиэтигэр барыахтааҕын. Кутурукчаан муҥутуйар көҕүс түһэ санньыйар, онтон истэр ыраах-ыраах арай дьон саҥарсаллар. Кутурукчаан кырачаан кинини ыҥыраллар. Төбөтүн өрө көтөҕөн, түөһүн өрө өтөтөн, кутурукчаан ойон турар, күүһэ баарынан кылынар. Кэлэн, кэлэн, кэлэн көрүҥ, булчут асчыт оҕоҕутун, кэлин сүгүн-көтөҕүҥ, тайахталыытын охтордум. ас-үөл элбиир дэлэйэр, аал уот күлэр күөдьүйэр, кутурукчаан ойон тахсар остуол үөһэ эккириир, иһит устун сүүрэлиир, кытыаны кырыытынан сэгэйбэхтээн ахан иһэн сэрэммэккэ сыһыа үктээн итии миҥҥэ төбөтүнэн түһэр, хата дьолугар көрө охсон аҕата хамыйаҕын тоһуйар. Өлөр-сүтэр кутталыттан өйдөй буолбут уолчаан кэмсиммитэ бэркэ сирэн киһиргээммин көр маны кирсим буста сыстаҕын бүгүҥҥүттэн ыла аны киһиргэскин быраҕабын кулуруктаан кырачаан куобах кутурга уолчаан эппит тылын толорбут эйэҕэс сэмэй оҕо буолбут